Үтүө күнүнэн күндү Ксенофонт Васильевич Ирина Ивановна уонна бу «Ильмень күөлгэ» диэн кинигэ сүрэхтэниитигэр кэлбит ытык-мааны доҕоттор! Дьэ бүгүн олус дьоро киэһэ күн буолар. Бу биһиги тыһыынча тоҕус сүүс алтан алта сыллаахха Марха орто оскуолатын Бүтэрбиттэр онус А, онус Б уонна уон биирис кылаастар батсаап группалаахпыт Марха алта уон алта диэн онно хайда эрэ бу Ксенофонт Васильевич биһиги кылааһынньыкпыт кини Ильмен Көлгө диэн кинигэни Хуруйуохтааҕын ол группабытыгар хайдары эрдэттэн билэр этибит. Кини биһиэхэ иилмэн көлгө бара сылдьыбыт сылдьары сылдьары сылдьыбытын туһунан онно баран бу иилмэн көлгө кыргыспыттар памятниктарыгар сылдьан дьону кытта оннооҕу дьону кытта кэпсэтэн Туохпар ырыыларын кэпсэппитин барытын биһи группабытыгар суруйар этэ. Онон хайдаа эрэ бу кинигэ тахсарыгар биһиги туох эрэ кыттыгастаах, барытын эрдэттэн билбит курдук этибит. Бу кинигэ көрдөххө эрэ маннык кыра сүүс экземплярынан бэчээттэммит уонна Уон сыл устата элбэх сүүрүү-көтүү, чинчийии Ксенофонт Васильевич ыратын биэрэн туран бу чинчийбит үлэтин түмүгэ кинигэ буолан таҕыста. Онон ис сурахпытыттан эҕэрдэлиибит! Бу кинигэҕэ хаамай Хыаннайа диэн иилмэн кыайга сэриилэспит буойуттар бэйэлэрин ахтыылара баар. Холобура, мин аҕам Мостаахап Семен Егорович диэн баара-суоҕа сүүрбэ биир саастаах киһи оччолорго Бергамоте холкуос председателинэн үлэлии сылдьан сэриигэ ыҥырыллан барбыт. Онно хас да буолан барбыттар. Кини эдэр буолан буолуо уонна холкуос председателэ буолан дьон санаатын көтөҕүөхтээх буолуо. Онон сэриигэ барарыгар дьэ биһиги дьон сылдьар сиригэр сылдьыахпыт, кыайыыны аҕалыахпыт диэн олус эрэллээхтик хаҥаран иҥэрэн барбыт. Оттон кинини кытта барсыбыт биир киһи наһаа уйадыйбыт. Ол дойдуттан тыыннаах кэлэрбит биллибэт диэн утаан хоҥоон барбыт. Кистофон Васильевич биһиги группабытыгар э, ватсапка кэргэннээн буоланнар бэйэтин үлэтин туһунан оҕолорун туһунан буолбакка общественнай үлэлэрин маарга туох үлэ буоларын бартын кинилэр онно булаах тутан баран инники күөҥҥэ сылдьаллар общественнай үлэҕэ онон бу чахчы активнай позициялаах патриот уонна гражданин быһыытынан бу кинигэни таһаарыыта гражданскай килбиэҥҥэ тэҥнээх дии саныыбын патриот быһыытынан бэйэтин дойдутун дьонун туһунан ньурбатын дьонун туһунан бу илмен көлгө эрэйлэспит дьоннор тустарынан суруйан кэскиллээх үлэни толордо. Түмүкпэр эйгэ унаһыттаах ыанабылы биэриэххэ түмүкпэр бука барыгытын кэлэн иһэр оҕус сылынан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин. Уонна бэйэм ааппыттан бу мин аҕабын таһаарбытыгар уонна Марха алта уон алта выпуск аатыттан кэлэн иһэр оҕус сылынан барыгытын эҕэрдэлиибин. Оттон Ксенофонт Васильевичка баар сиригэр баар буолуохтаах, онон өссө элбэх хаҥа үлэлэри хоруйарыгар баҕарабын